ndotoshawa kuti murume mukuru anenge achifunga sei breni dzenyu dzinoona dzoshanda zvakanaka here shuwa munhu ungatengesa motikari munhu usina kuudza mukadzi wako zvinoita izvozvo iyo takanzi nemweya tipese chipo naovasi yani ndozvakataura naovasi here apa pamaprevious sundays ovasi yandiani mulife medu yo mweya wacho nakabva waya kwauri wega iwewo naovasiya wakadii kuya kwandina tiri nyama imwe chete kana tiri nyama imwe chete iwewo zvinhu zvaunorota ndozvandinorota zvinhu zvaunoudzwa pane mweya ndozvandoudzwawo nemweya izvi ndezvemusoro wako izvi ah, ndotozviziva ndezvemusoro wakoanoita zvekugeza zvapinda papi unoziva zvinhu zvekutaura herewe unoziva zvinhu zvekutaura herewe zvekugeza nekutengesa motikari zvapinda papi papa handi wati iwewo dai mweya wakauyawo nepauro wakaudza kutengesa motikari chakuda kuti iwewo dai wakaudzwa chete of all vana mufundisi inini ndindofamba nesoka kana zvinhu zvauchataura kubod meeting yemaelders hapana kana chambokuteerera nekuti hausina mota Imba uchiita zvinhu zvinonyadzisa inani kutodemba. Yadeuka yadeuka.
Unoita kutodemba utoti waidei munhu uchita kurasika kuda munhu akaita sewewo. Munhu asina kana future, munhu asina kana brain. Munhu zvakamufana ipapo wakavhunza mai wako kuti hanzi he ndotanga kutenga here stand yangu kana kuti ndotanga kutenga stand yedu. Zvine musoro izvo zvomurume mukuru ngavhunza zvinhu zvakadaro Iwe uri zvinonyadzisa. kumbosota mamiso iwe. Unombomamiswa chete.

Kukanaka here nhasi kurowa? Aiwa kukanaka. Kurowa nemapurisa? Aiwa kana. Eh, mapurisa achitiroyere zvedu kana. Ah, pana chakaipa. Pana kana chiri kutombonetsa mwanangu. Ingori nyaya yekutongoti tasangana nemadhimoni apa nzi apa mm. ndoati atichiumburudzana nawo. Mm. Otherwise aiwa kutsvene. Kutsvene. Mm. Tina kana chiri kumbonetsa. sinorwa nezvinhu zvakaoma chadenga umu saka e zvimwe zvachona zvinotosvika pakuti tauti titongwana anopenga otherwise haiwa akatange munhu wakovo kumati apika varipo nhasi varipo

tichingogadzirisana one or two things mm. nyaya takainzwa eh. eh, vabata zano yekutengesa magumezi mm. eh, saka tanga tangoti tingoya tichingobatsirana one or two things kuti aa ah, ah, relationship haidi izvozvo marriage haidi izvozvo mm. Marriage ndeyekuwirirana. Marriage is not a battlefield. Marriage ine machallenges akawanda. Zvimwe zvacho unotoshaya kuti ah ndisatan hero asi zvinhu zvinowanikwa mumamarriage. Saka hamufaniri kuva vari vanhu muri vanhu vanenge vachigara vachingonetsana. Dananai. Vaudzei ru. Yes. Munofanira kunge muchirespectana baba nometazan. Metazan respect your husband. Babatazan ido mukadzi wavo. Ndomuda uyu. Eh, ndozvinhu zviri right, ndozvinhu zvinonatsokuratidza kuti aa mwari chaivo vanozvitendera kudenga isusu nababa hatinodanana ini ndinotovarespecta zvekuti hmm. vanhu mm. vakavatovaona haa mm. ivo vanondidawo ah. saka baba tazani
Ah, ndoparuri panapa nave vachititi ana dzedzika inoka vechidiki kandiwo language dzavo idzi unga ukoperoka ana mai mfundisa saka vanhu munofanira kungoita se mukukopa sezvatinoita isusu asi kuchekimwa ndizinotaura kuti mwari uri ndinoti iwe uri mutendi Apa kumba munenge muchinetsana muna rume.
Vanoenda kuchechi. Aiwa izvozvo hatina kuenda kuti mupokane futi tave kuzoti mudanane. Maudzeyi.
Mama itazana, baba tazana. Ah. Iwe muri vanhu vanonzwisisa, kutaurirana kunzwisisana. Tisawanze hasha mukutaura. Amai Tazani, muchidzoroka muromo. Maziya, maziya batazani, izvi zvikutodzika manje muri vana. Uno hava mutomboziya, babatazana asi munhu ari right. vanongoita zvinhu zvemusoro wavo kuti titauranize mukadzi nemurume avadi vanoita zvinhu zvemusoro wavo aiwa vaisinyai kukwidza anoda kukwikwidza relation imarriage haidi izvozvo manje chekuda kukwidzana zvatambotaura kuti bamaitazano speak to your husband babatazano idomuti isusu tinotonatsodanana zvakanyanya vanhu vanodanana aise dati chanyanya kugara baba munogona kusiya henyu munamato haiketi mm. vasiri mwenji mm. eh, ah. idzo mari dzenyika idzi dzechegumi idzi dzinoda kuzoramba dzichibatirwa eh? ah. chaitsi maofaringi kakuti

Atiri kuuya nawo aya. Mwana achatimuka ngatinamatei zvedu. Ngatitsinzimei tinamate. Muzita raBaba Mwanakomana Mweya Mutsvene. Mwari tinouya pachigaro chenyu tichideedza Mweya Mutsvene upinde mune imba ino imapinda dhiyabhori. Tinonamata Mwari. Baba Tarzan vapinda neche kutengesa vakumbeze mweya wetsvina wakuvabata baba Tarzan murume mukuru anga atorora zvakanaka naka atoaake aakutanga kutengesa makumbeze kumusha izvozvikuva anenge vaida kubatsirwa kuti vave nemakumbeze kumusha wakamai akutamudzisa iye kwakutorera mudzimai kwakutengesa tikunamata mwari amai Tarzan Kupopota popota muimba ino ine. Tadzisa murume kunzwa music yanenge ada kunzwa. Tikunamata Mwari. Uyai munovanzwa. Amai Tazani mudzore muromo wako. Tainzwa nyaya ah Tazani vanga vachitaura ivo amai Tazani vanga vachitaura. Itai kuti vave vanonzwanana pakati pavo. Tinauya kwamuri Mwari. Vadzidzisei even imimi mushoko renyu munotaura Jona ava vake ngarava. Saka apa baTazani Tauda kuti vachivaka ngarava. Amen. Kuti kupunza ngarava. Amen. Kutengesa magumbezi. Waisa chipikiri wakuchidzura. Hallelujah. Amen. Ye tinoya pamwe.
Amen.

Vanhu vako abho here maita zanere vana ava? Ndovanhu chaiva. Anonzi anonzi rudo. Kudanana ndikoma zviro kwazvo. But vane mapoints eh nomuka makuseni onibikiza ndozvavataura. Hmm? Mucleaner chii pasina.
Eh, nyaya yako yongoti yo unorara pasofa ini ndorara. Nhasi hanzi nhasi tirare tese. Zvataura namufundisi. Hey, one, two,

Ndoda kufarisa. Ndoda kumamisa wewe ndakambokuudza ndambokuudza. Ah. Tazwa kuchema chiva. Mukadzi mukuru. Unonesa. Uzibate. Unonishungurudza. Ushungurudza jase. Mota yacho yandikatengesa ndeyako. Unonishungurudza. Kangaiwe.